Makariri kē aku ringa māna ō ringa engari ko koe tonu a Tamanui te rā i hari mai i ngā hihī hei whakamahana i a tātou. Tēnā koe Tā Selwyn, pēhea ana? Pai, pai, pai.
Hoi anō, kei raro i te kapua pouri pērā i a koutou o Ngāti Tūwharetoa, ētahi, hoi anō, ko te motu, ko te ao tēnei. Koirā, ko te ao tēnei e tangi nei, e hotu nei, kei te tini au i aku ringa, he uaua te uiui me taku ringa katau. Heoi anō. Pātai tuatahi. Ko koe tēnā, ko Te Tai Rāwhiti kei te whakaheke hei Te Iwa Karaka. Ā, he nui ngā hononga, ā, ki waenganui i Te Tai Rāwhiti me te whare o Te Heuheu, ō hononga motuhake a Selwyn ki a Tā Tumu. Ana, kōrero mai mō ēnā hononga.
He tino hoa māua. Mōhio tonu, koia te ariki o Ngāti Tūwharetoa. Engari, ko Tumu. Ki a au te mutunga mai o te whakaiti, te mutunga mai o te ngākau mahaki, ā, ka rata te tangata ki a ia. Me, me kuini, he kīngi, ā, he tamaiti, he mokopuna, nā runga i tōna āhua, nā runga i tōna, te mahanatanga o tōna ngākau, Ki te tangata. He ari te tangata rariri, kororo, engari ka kororo e ia, ka mohio he pono, he tika wana korero. Kei te ko ana kororo, he ari te mea mona, engari. Mō tōna iwi, mō te ao Māori, mō Aotearoa. Ētahi tāima, kei te hē ngā mahi a te Kāwanatanga, ā, a te Karauna, hoi anō, tāia e timu, e tumu te kōkiri atu, te whakatikatika mai i runga i te tika tāna i whakarere iho mai, i ōna mātua, i ōna tīpuna, i ōna ariki. Rokohanga, ā, ko Tongariro hei tuara mōna, koinei a Hikurangi kua tae mai ki te hongi atu ki Tongariro i runga i te āhuatanga o Tumu kua wehe atu nei. Ana, tērā ia te kōrero, ehara Hikurangi te maunga nekeneke. Engari i tēnei rangi kua nekeneke mai a Hikurangi ki runga ki a Tongariro. Me nekeneke ka tika. Ka tanuku, ka tanuku, ka tanuku te tihi o Tongariro, ka tanuku. Nā reira me nekeneke mai ki konei, ā, i runga i ngā āhuatanga mai anō o te piritahi, Ō tātou Ariki i ōna wā, hoki atu ki Pūkawa, ā, i mua noa atu o Pūkawa. Hoi anō, ā, ko mātou ngā whakarerenga iho o ērā tikanga e whakatinana mai nei. i tēnei wā. Anā, tērā ia te kōrero hinana ki uta, hinana ki tai. Ka hui mai ngā iwi, ngā rangatira ki runga i a mātou o Tūwharetoa mō ngā tau e rua. Anā, i roto i tēnā hui ka puta ngā whakapapa, ka puta ko ngā hononga, ā, ka tā mai ko ō tūpuna, ko ōku tūpuna ka whakakotahi. Nā reira, tātou e whakakotahi nei i tēnei wā. E whakaaro ana au ki ngā āhuatanga nui kua tau mai ki runga i a tātou i ngā tau pēnei i te mate urutā, te Covid, te kōwhiori, ā, te huripari rā, Gabriel anō hoki, ā, tō tātou āwhina i a tātou anō i roto i ērā wā rā. Me taku mōhio he āwhina nui kua kore kōrerotia e tētehi, ā, o tō tātou Ariki, ā, ki a koutou o Te Tai Rāwhiti. E kore aku, e kore e mutu aku mihi ki te Ariki, ki a Tūmū. Ka. Tau mai te āwhā ki runga ki a mātou, koia te ringa tuatahi, te tū. Nāna i tuku mai tana tama kia tikina atu ētahi āhuatanga i a Tāmaki Makaurau, ka rere mai ki roto o Ngāti Porou, ka tau mai. Ā, ka huri haere kia hono mai a Ngāti Porou, ā, i roto i a mātou. Nō te mea, ka tau mai te āwhā, ko, ko, ko katia ngā āhuatanga katoa. Ā, me te mea, e noho motuhake tēnā i roto i tōna kāinga, i tōna kokoru, nā runga I te whakaaro nui a Tumu ka eke ki tērā āhuatanga. Nā reira, e kore e mutu taku mihi ki a ia, ka taku mihi ki a koutou. Ngāti Tūwharetoa. Tēnā koe i ēnā mihi, e Tā. Tāpiri atu i tēnā, ko au i ngā rekereke a taku pāpā i a Apirana Mahuika. I te wā o te pāpā o Tūmū, i a Tāhepi, ka tau mai te arikitanga ki runga ki a Tūmū, ko tuku pāpā ko Āpirana Mahuika, tēnā e kōkiri nei, e arihi nei i a mātou o Ngāti Porou, ko au i ōna rekereke i taua wā. Mōhio tonu au, ā rāua. Kōrero ki a rāua, ā, me tana tainaha, i a Timi. Ngā, ngā tūhonohono, ā, i roto i ngā kaupapa a te ao Māori, ngā kaupapa a ngā iwi puta noa i te motu, tae atu hoki ki ngā kaupapa, ā, e kōkiri nei. ki te Kāwanatanga, ā, ki te Kuini o Ingarangi, tau rawa mai ki a Tumu, ki te Kīngi o Ingarangi ināianei. Koia noa. E kore e mutu taku mihi mōna i tū i te mana motuhake o Ngāti Tūwharetoa. I roto i tēnā mana motuhake o Ngāti Tūwharetoa, ka kite, i te āhuatanga o ngā mana motuhake o roto o te ao Māori, ngā mana motuhake o roto o Te Moana nui a Kiwa, o tātou tuākana taina o Te Moana nui a Kiwa, a tae atu hoki ki ngā Iwi taketake o te ao, hei tauira, hei whāinga, hei tuitui i a tātou i roto i ngā kaupapa maha kia tika te noho a te ao.
He tika tēnā kōrero, ko te tuitui te tangata kia whakakotahi, kia kitea tana mana rangatira kia kore e tauī. Ko tētehi atu kaupapa ka tuitui te tangata ko te matatini. Ana, i tau mai koutou ki roto i a mātou i ngā marama tata nei, ā, ki te hiku ai ki roto o wai rā kei. Ko taku pātai miriona tāra, hei ā, hea tau mai ai te Matatini ki roto i a mātou o Ngāti Tūwharetoa? Kia kōrero atu au ki a koe, kia kōrero atu au ki a koe, i tae mai te tono a Tumu. E hai te mea i runga i tōna āhuatanga, puku. You know, hana mai, hana, hana mai puku te tono. Me, me kare he wāhi hei whakatū i te matatini, haria mai ki roto i a au. I tae mai taua, taua kōrero mai i a ia. Hoi anō, ā, ka haere te wā, ka haere te wā, kua tau ki roto o ērā o tātou rahi, ki roto o, Waikato Tainui, Ko te hao o tōku ngākau e noho ora e ia kia tae ai ki reira, ka taea te whiriwhiri i tāna, tāna tono i reira. Hoi anō, tāria te wā, ko Waikahua, ko Waikatohu, ka tau mai a Te Matatini ki roto i a koutou o Ngāti Tūwharetoa. Hoi anō, mā koutou e. E kōrero ki ō koutou rahi o roto o Te Arawa waka.
Tēnei e whakatoi ana e tā. Kei te pai te whakatoi.
Koirā anō tētahi āhuatanga o Tumu. You know, i te, i te, i te kōrero tahi pēnei nā, ka rongo te ngahau ērā āhuatanga. And, nā, nā tērā wairua, ka taea te nuku i ngā maunga. No te mea, ka kōrero hāngai ō whakaaro ki tāhau e kōrero nā, ka whakautu hāngai ngā whakaaro. Kia ora.
Ana, tērā ia te kōrero o tā mātou tupuna tama mutu, ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. Tāku i rongo nei, ko tā Tumu i tuku atu pea, ko Tūwharetoa he kāinga rua, Mēnā karekau he kāinga tahi mō te Matatini. Nā reira e mihi ana ki a koe e Tā. Nā reira o tāua maunga nekeneke, ko Tongariro, ko Hikurangi i te rā nei, ka neke atu ki te Pāka, ki a Te Kawa i tēnei wā e mihi ana ki a koe e Tā mōu i piri mai ki te kōrero, ā, ki te motu whānui i tēnei o ngā ata. Tēnā rawa atu koe, ā, ki a koe te rākau kōrero i tēnei wā.
Kōrero whakamutunga, e mihi ana ki ngā tikanga o tēnei tangihanga. E mihi ana. ā, mō te pupuri mai i ngā tikanga a ō tātou mātua tīpuna i runga i tēnei tangihanga, hei tauira mā ngā reanga o nāianei, engari hei tauira mā tātou te ao Māori. Ētahi o ngā kaupapa, ka noho motuhake tātou, hei te mea me pānui ki te ao, ki a wai rānei. Ko te mea nui, ki a au, me pēnei taku kōrero, kia on te film ki roto nei, me te, me te mea kei roto i tō ngākau, hei maungāringa māhau. Ki te kore ērā e oreore, kare koe i te kite i tētahi āhuatanga.